Матвейӕ, ӕхсӕзӕм хай. Уӕхи хизут, рӕзгӕнджытӕ кӕй стут, уый адӕмы цӕстмӕ вдисынӕй, науӕд уын хорзӕх нӕ уыдзӕн уӕ уӕларвон Фыдӕй. Уӕдӕ мӕгуырӕн куы ӕххуыс кӕнай, уӕд ӕй дӕрдты ма ныхъхъӕр кӕн. Афтӕ цӕстмӕхъустӕ кӕнынц синагогӕты ӕмӕ уынгты, цӕмӕй сын адӕм кад кӕной. Ӕцӕг уын зӕгъын, уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. Ды та мӕгуырӕн куы ххуыс кӕнай, уӕд дӕ галиу къух ма зонӕд, дӕ рахиз цы гӕнӕг у, уый. Уӕд де ххуысы хай уыдзӕни сусӕг, ӕмӕ дӕ фыд, сусӕггаг уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн ӕргомӕй. Ӕмӕ куыд фӕкувут, уӕд цӕстмӕ хъустау ма ут. Уыдон уарзонц адӕмы цӕстмӕ синагогӕты ӕмӕ тигътыл лӕугӕ кувын. Ӕцӕг уын зӕгъын, уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. Ды та куы фӕкувыс, уӕд бацу дӕ уатмӕ, сыхгӕн дӕ дуар ӕмӕ бакув. Цӕстӕй кӕй нӕ уыныс дӕ уыцы фыдмӕ. Ӕмӕ дӕ фыд сусӕггаг уынӕг. Дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн ӕргомӕй. Кувгӕйӕ та муртаттау уӕлдай ма дзурут. Уыдон ӕнхъӕл сты, зӕгъгӕ, бирӕ куы дзурой, уӕд сӕ куывд фехъусдзӕни Хуыцаумӕ. Уыдоны ма бафӕзмут, уымӕн ӕмӕ дзы нӕма ракурут, афтӕ уӕ фыд фӕзоны, цы хъуаг стут, уый. Кувгӕ та кӕнут афтӕ: Нӕ уӕларвон фыд, сыгъдӕг уӕд дӕ ном, ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад. Уӕларв куыд у, афтӕ зӕххыл дӕр уӕд дӕ фӕндон. Абон дӕр нын ратт цӕрӕнуаг къӕбӕр, ныббар нын нӕ хӕстӕ, мах нӕ хӕсджынтӕн куыд барӕм, афтӕ. Ма нӕ бафтау фӕлварӕны, фыдбылызӕй нӕ бахиз, уымӕн ӕмӕ паддзахад, тых ӕмӕ намыс мыггагмӕ дӕр дӕу сты. Амин. Уымӕн ӕмӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы ныббарат, уӕд сымахӕн дӕр уӕ уӕларвон Фыд ныббардзӕн уӕ тӕригъӕдтӕ. Фӕлӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы нӕ ныббарат, уӕд уын уӕ фыд дӕр уӕ тӕригъӕдтӕ нӕ ныббардзӕн. Ком куы фӕдарут, уӕд цӕсмӕ хъустау уӕхи ма хъуынты скӕнут. Уыдон ныттар кӕнынц сӕ цӕсгӕмттӕ, цӕмӕй адӕм феной, ком кӕй дарынц, уый. Ӕцӕг уын зӕгъын, уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. Ды та ком куы дарай, уӕд ныффаста сӕр ӕмӕ сыгъста цӕсгом, цӕмӕй ком кӕй дарыс, уый адӕм ма феной, фӕлӕ йӕ фена, цӕстӕй кӕй нӕ уыныс, дӕ уыцы фыд. Ӕмӕ дӕ фыд, сусӕг хъуыддӕгтӕ уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн ӕргомӕй. Ма мбырд кӕнут уӕхицӕн хӕзнатӕ зӕххыл. Ам сӕ хӕрынц рӕмпӕг ӕмӕ згӕ. Баирвӕзынц сӕм хуыснӕджытӕ ӕмӕ сӕ давынц. Фӕлӕ уӕхицӕн хӕзнатӕ мбырд кӕнут уӕларвы. Уым сӕ нӕдӕр рӕмпӕг хӕры, нӕдӕр згӕ, хуызнӕджытӕ дӕр сӕм нӕ баирвӕзынц ӕмӕ сӕ нӕ далвынц. Уымӕн, ӕмӕ уӕ хӕзна кӕм ис, уым уыдзӕн уӕ зӕрдӕ дӕр. Буарӕн йӕ рухсгӕнӕн цӕст у, ӕмӕ дӕ цӕст сыгъдӕг куы уа, уӕд дӕ буар иуылдӕр рухс уыдзӕн. Фӕлӕ дӕ цӕст чъизи куы уа, уӕд дӕ буар иуылдӕр талынг уыдзӕн. Уӕдӕ дӕумӕ цы рухс ис, уый талынг кӕд у, уӕд талынг саверусимӕ. Никӕй бон у дыууӕ хицауӕн кусын. Сӕ иуӕй йӕ сӕфт уыдзӕн, иннӕйы та уарздзӕни, кӕнӕ сӕ иуыл иузӕрдион уыдзӕн, иннӕйы та ницӕмӕ дардзӕн. Уӕ бон нӕ бауыдзӕни Хуыцауӕн ӕмӕ мулкӕн кусын. Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын, ма мӕт кӕнут, Фӕцӕрына цы хойраг ӕмӕ нозт хъӕуы, нӕдӕр ууыл, нӕдӕр уӕ буарӕн дарӕсыл. Мыййаг, цард хойрагӕй ахджиагдӕр нӕу, буар та – дарӕсӕй. Акӕсут-ма уӕларвон мӕргътӕм. Уыдон нӕдӕр тауынц, нӕдӕр кӕрдынц, нӕдӕр хордӕтты хор ӕфснайынц, ӕмӕ сӕ уӕларвон фыд хӕссы. Сымах уыдонӕй бирӕ зынаргъ дӕр не стут ӕви? Стӕй уӕ йӕ мӕтӕй, йӕ цардыл бирӕ нӕ, фӕлӕ иу сахат бафтауын дӕр кӕй бон бауыдзӕн. Дарӕсыл дӕр цы мӕт кӕнут, акӕсут-ма, быдираг дидинджытӕ куыд рӕзынц, уымӕ. Нӕдӕр кусынц, нӕдӕр ыл риссынц. Зӕгъын уын, суанг Соломон намысджын ӕмӕ хъӕздыг лӕг уыдонӕй иуы хуызӕн дӕр нӕ арызта йӕхи. Абон чи ис, райсом та пецӕппӕрст чи уыдзӕн, уыцы быдираг кӕрдӕджыты Хуыцау афтӕ кӕм фӕлынды, уым сымах не сфӕлынддзӕн ӕви лӕмӕгъ уырнджытӕ. Уӕдӕ мӕт ма кӕнут ӕмӕ ма дзурут, цы хӕрам, цы нуазӕм, науӕд цы скӕнӕм. Ӕппӕт уыдӕттӕ Муртаттӕ агурынц. Сымахӕн уӕ уӕларвон Фыд зоны, ӕппӕт уыдӕттӕ уӕ кӕй хъӕуынц, уый. Фыццаджыдӕр агурут Хуыцауы Паддзахад ӕмӕ рӕстдзинад, ӕмӕ уын лӕвӕрд уыдзысты ӕппӕт уыдӕттӕ дӕр. Уӕдӕ мӕт ма кӕнут сомбоныл, уымӕн ӕмӕ сомбон йӕхӕдӕг тыхсдзӕн йӕ хъуагыл. Алы бонӕн дӕр йӕхи сагъӕстӕ